Uh, le Benin, medzi be mana nanya kpuie ko be egbe ƒe ŋkeke me suku yi nye Xavier. Ne woame de suku o kɔa, mele bo ɖeke ŋu. Me sia me koe anɔ kpɔm yakametɔe. Wò ŋutɔe wɔ ge ɖe ɖe hafi ame ɖe nakpɔ ade dzesi be ao, amee amee leke wònye. Megblɔ no, sukue nye esa fia. Ne mekpɔ mia tɔwo yi fu gbe dom la, gbe esi mi esi mi ne esi mi ne enya se nane. Wua dze tugbe nyui ɖa. Dze tugbe nyui ɖa leka. Emo le fia leka. Na dua gbe suku de da no aƒe me. Wa ŋgbɔ ma la sufia. Ne ku ye fu gbe dom fia na me ɖe sia. Amea nɔ to ɖom wo kakaka ŋu nalɔea, nàdzo agbe sukudede le Benin. Meɖe kuku nɔ nɛ, medi be nànɔ nenema o, nànɔ abe yakametɔ ɖewo ene o. Eze ma. Alo, ege medo gbe lo, mele fi ma, fɔ nyɔa.

Tsitsi, tsitsi teti nèɖoa? Nyɔnu ya mete ƒle nam o. Dzonu yɔ teti mede. Nyɔnu ya mete ƒle o. Me nuɖeke ŋutɔ wɔ nam o. Nyanya, ŋutsu, ŋutsu, ŋutsu dze ɖeka aleke abe nye na. Nyɔnue kpɔna edzi. Alo meblama, nyɔnue kpɔna edzi. Ato awu nɛ, ato trɔza, nuɖe kpekpe. Awu ya ŋuti fiaa nya nyɔnue tɔe nanya. Nyɔnu bubu. Godi ya, nyɔnu bubu ye ke gatɔ ye hã. Godilia le tenya, nyɔn bubue ƒli vɛ nam, fɔkpea me doa nyɔn bubu, ŋya nyɔn bubu, asigea hã tɔ le vovo, heya ŋɖesia le nya ŋtie fia. Nyɔn ƒle ŋua kple ga teya agbenye me kpɔ, nya ŋya nya mele fia, nyɔn ŋue kpɔ na dzinye, evɔa kaka dzim ɖeka ko avɔ, ne be ewɔ ŋu gbegble viɖe ko avɔ menyɔn vɔa ɖe. Eya le fi ya etɔ ganyra wo. Dɔvitɔ me dɔvitɔ me ƒle komi na kpɔ la. Eɖo ya ɖe. Me ƒle na ne ke nuko. Tse kɔna ŋɔ he ku na bɔ atra kpɔ. Na kpɔ kuma ya. Hm. Abi jilo. Abi jilo. Me nana ŋɔ molo. Anya. Makpɔ ma ma ma makpɔ makɔ ganya akɔ no mia mia jikpɔ ma. Mevɔa. Nane wɔe kpɔ na dzinye. Ne mevɔ ne na. Ɖekadze va. Tse. Gakplɔ ɖo lɔfɔ ava gu galo. Tso gawo avɔ ma kuno kekeke. Nyɔnue kpɔ na dzi o. Enya. Ehe nyɔnue kpɔ na dzi. Ŋutsu dze ɖeka le ke ya kpa. Nyɔnue ɖo la kpɔ dzi. Ekpɔ ya kame be ya kame ya ne nya. Hã. Kpɔ le gbɔdin ɖokuiwe. Atavi kpɔ ɖa.
Akpɔ ya kame be nu yi wɔmee la. Atavi.
Nyɔnue kpɔna dziwò. Eya nyɔnue ʋli nɛ. Eya nyɔnue ʋli wòvivi ŋuwò ne gblɔ. Wò ŋutsu xoxo geme dze yɔya. Ŋkpɔ yelu aleka. Kpɔ nya yi gblɔ me la.
Tɔ, tɔ ɖi wɛ a? Ta wa me kɔ asi wo wɔ dɔ ɖe ke a kɔ ga ɖe ke ne nyɔnu be xɔ, xɔ, wo hã xɔ, wo hã xɔ. O ŋkpafu ma ke ŋ ba tsu kplo wa ya ya. Na me ɖe bia wo ye nya ni. Ye nya de gbe ƒo me le ne nya dzi a. Be ya ya nyɔnu ye kpɔ na ye dzi. Kpɔ ŋkpɔ me la. Kpɔnkpɔn mɔ le abe eya me ŋue dzo gbɔ ne. Mi wɔ ŋuye ɖe ta kli ale ka ko vɔ mi zo ŋli. Mi mi mi mi lolo kaka vɔ. Fɔ ya ka me mi nya mi kpɔ nya o. Me nya bo ka ŋu wa me blibo ale fia o. Kpɔ le ƒo ɖi ɖo kuiwo da ɖi. Wo ŋutsu na wɔ dɔ kple la me ka ko a kɔ ga a nɔ a kɔ ɖe ga dzi a ƒle gu a nɔ me be nyɔnue wɔ ne. Kpɔ. Kpɔnkpɔn mɔ la.
Tabi mete wɔna ne kpekpe lo. Etsi te tsa mete le nɔ. Ma nɔ ɖe kuku ne kakaka kume va le tsi te vɔ ƒoɖi wa nye klɔ tame ne. Egeme ʋe ʋe ma enye wɔnɛ ne ŋkuvi hɔa kpɔe kpafu kpafu kpafu ɖe ɖa mete le na tsi te te o. Go te vi te te tsa mete nya ne o. Ŋku kle. Be ya dzɔ ame. Eme tsa mete klɔ na ame te te tsɔ me ʋe ʋe ma mete klɔ ɖe te te o. Ŋtɔ nye klɔ na ame ne keke. Ɖe fu ŋtɔ. Be ya dzɔ ame.

Mete ɖe tsi le mɔ be aƒo ŋƒo, ebe ya ele be ya ɖiɖi ŋkpɔtɔ, eɖe be ya gã, mete ɖe tsi le mɔ. Eyɔe go, yɔe ɖeɖe kpɔ ke yɔe kpɔkplɔ ɖe tsi o ɖa. Ɖeka dzi.
Me me nyɔ ŋue ƒle ŋu kata nɔ. Awo, awo, nyɛ gblɔ me la se ya. Me nyɔ ŋue ƒle ŋu kata nɔ a.
Awo yi dzi ne nyɔ ŋu ne ƒle ŋu nɔ. Sia, vinye ya. Tɔ ɖe evi nye fo nye be vie ta tɔ ɖe evi nye. Mo lɔ mo nya gbɔ.
Tabli. Kpɔ gɛmɛ vo vo la. Ya ka mo. Kpɔ tsi to tsi la via ba tsi kpa kpɛ. Mo le miɔ sa to bi mo mo le ne. Boka lu mi le ha. Mo ne sa ɖe kɔ abe vodu vodu tɔ vodu vie ne. Ah ewula ewula.
Tɔ tabi. Yi da fefene nya. Ne kpɔ efo di nye be eklo ne lo. Enua ƒo ɖi le dzẽ le xɔme nɛ be eklo kekekeke ekɔsɔ kɔsɔ ɖodo be ava di gbɔ nye. Eyi megayi mɔa.
Eyi go ŋku hɔ̃ ɖe abe adzexee zogban ene. Mi wo mɔ ɖe ta gbɔ. Ne mi mia wo ŋma ɖe ta gbɔ ko vɔ. Mi vo vɔ ema. Mi wo ŋma ɖe aʋatɔ vi mɔ mi kple na ŋma ƒo ɖi ŋtsi wo vivi le dze etɔ te ɖe mɔto via.

Ekpɔ ya gblɔ mele nɔa? Mɔa, mɔ kpɔkplɔ ɖoa, ekuna da he ɖoku. Me ma te de gafia be ya jaha, abe nu dia ta wa. Me ma te de gafia ajaha, aple nu ɖuɖu, na mu, a, a sha ƒoma tɔ, be nu va bia ta wa. Kpɔ suku ma yi ma yi be nya gblɔ mele nɔa. Ne ɖo de sukua, me te ŋu ke de ba tsu kplo. Anɔ nya ma gblɔm ne nya ti evi o, gake kpɔ ŋu eŋua tsi tre ɖe ti alé fi abe avlɔk vi ɖe ne. Ekpɔ ŋu eŋua. Wò hã ti ka kpɔ ne ge ma gbegbe. Ɖe ebuna ɖe gea ba? Ɖe yina ge ɖe ŋga akusa wònye ekɔ le atia? wowɔ ge mava gba klɔ kusa ne ko evivi ne wo hã ha le bene nkia nkia ne o edo mo kpe nya
ŋukpe le vovo ne mo kpe mo kpe ya ne do nya ne ŋukpe ya ne ka ɖe me tso te gbɔ yi fia na yi tavi to ɖe kuku na bena ya to ku do mi ee ekuku ɖe ge ne o ye elabe enya me be enya be yemele bo ɖeke ŋu ta ne ɖe ku nɔa ekpɔ be wohã wòale bo ɖem yi ma aƒle awu ɖe nɛ meƒli nɛ wa dɔmevi dɔmevie heyi.
Tavi nyɔnu si matrɔ yi suku la.
O ne ɖe nɔ aƒeme nɔ aƒeme lo nakplɔ gbevu yakametɔwo ɖo lo nakplɔ geyɔla mɔwo ɖo lo.